Salam mähriban doganlar, giç ýagşy eziz illeçler, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Gepleşigimiziň myhmany Azat Türkmen. Azat, hoş geldiň! Salamaleýkum Döwlet aga, hoş bolduk. Ulakan sag boluň efiriňize çagyranyňyz üçin. Salamaleýkum ildeşler. Teklip senden geldi, şoň üçin Saňa sag bolsun aýdýan. Mähriban doganlar, eziz ildeşler, Azat bärde näme çykyş etjek bolýa? Azat haýyş etdi, men diýdi halkyň öňünde seň kanalyňda çykyş etjek, seň Şatlyk Şyhyýew bilen geçirýän gepleşikleň baradaky öz garaýşymy, biram ýönekeý halkyň wekili höküminde töweregimdäkileň aýdýan zatlaryny seň şol Şatyk bilen bile gepleşik etmegiňe, efiriňe ýalymyňa Şatlygy çagyrmagyňa diýip, şoň üçin şu gün şu platformany, şu kanaly men Azada ýörite şoň üçin çagyrdym. öz belliklerini, gerek bolsa tankytlaryny ýetirsin diýip. Indi Azat şu Şatlygyň biziň kanalymyzda edýän çykyşlary bilen baglanyşykly garaýyşlaryny beýan eden wagty sizem öz garaýyşlaryňyzy Teswir görnüşinde ýazyp bilersiňiz, men ekrana çykararyn ýa-da azat gutarandan soň sorag-jogap görnüşinde şular ýalaky bize ýetirip bilersiňiz. Indi esasy temamyza geçýäs. Azat Türkmeni bilýäňiz, Russiýadaky biziň aktiwistlerimizden biri. Ina, ekranada men getirýän Tomaşaçylarymyzyň salamlaryny hemmesine waleýkim salam diýýän, hemmäňiziň orazalaryňyz kabul bolsun. Agşamyňyzam gowy bolsun, haýyrly bolsun, bähbitli bolsun. Ýigrimi alty sany adam tomaşa edýär. Siziňem öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Azat näme üçin şeýle bir gepleşigi teklip etdi? Azadyň biziň şu ekranlarda Şatlyk Şyhyýew bilen gürrüňdeşlik geçirmegimiz bilen baglanyşykly öz garaýşyny we öz töweregindäki özi ýaly halkyň ýönekeý wekili bolan adamlaň garaýşyny beýan etmek isledi. Şoň üçinem men şu kanalyň şu günki efirini, ýaýlymyny Azada tabşyrjak. Azat öz garaýyşlaryny aýtsyn. Göreliň bakalyň Azat we Azadyň töweregindäki Azat ýaly watandaşlarymyz Türkmenim kanalynda Şatlyk Şyhyýewiň söhbetdeşlige çagyrylmagyna nähili baha berýärler? Soňam siziň tomaşaçylaryň garaýyşlaryny teswir görnüşinde alyp ekrana goýmak isleýän. Azat söz sende. Seň garaýşyň nähili şu Şatlygyň biziň kanalymyzda çykyş etmegi bilen baglanyşykly? Men ýaňlanmaz ýaly sesimi açýan, seň sesiňde birazjyk problema bar, şoň üçin. Söz sende. Ýenem bir gezek salam aleýkum eziz ildeşler. Menem şu gürrüňe başlamazdan öň şu Farid aganyň doglan güni gutly bolsun. Allah uzak ömür ýaş bersin. Şu taýdan men şatlyk barada ine şu çykyş edýäňiz näme edýäňiz şatlyk bilen ine Men öz pikirim bu. Men şoňa garşy. Näme üçin men garşy? Näme üçinligini düşündireýin. Ine şu köpüsi pikir edýärde ine Azat Azat kepka diýýärler hazir. Nämeler. Ine şu Çemeniň adamy ýa Döwlet Baýhanyň adamy şuň ýaly düşünýärler. Ýok, ýenem bir gezek aýdaýyn. Men hiç kimiň adamy däl. Men ýönekeýje prostoý raýat tamam. Indi şatlyk barada aýtsam men şoňa garşy näme üçin ot ine çykýa sorag berilýä şu taýda şu Türkmenistanyň şu diktator sistemasy barada berilse näme diýýä e biderek sorag bermäň hazir çykyp gitjek näme etjek ine şuň ýaly a halk O bilesi gelýär şu zatlary, näme edesi gelýär. O diňe ene şu, aý, o taýa bardym, lebaba bardym, hemmesi gowy, un bar, çörek bar, ýöne o bilýän, ýalan gepleýär. I hemem o dogry gürrüň aýdyp bilenok. Oňa adam düşünse bolýar. Ýöne bu taýda gep nämede? Ya halk onsuzam bilýär şto şo taýda ýok onuň aýdýanlary ýalan. Ýöne meniň garşylyk ýerim eger şo hakykaty aýdyp bilmese näme üçin siziň kanalyňyza goşulýa ine. Men şo taýyna gaharym gelýä. Hemem siz şu öňki şu soňky çykyşynda köp soraglary näme bermediňiz-de şoňa. Şu diktator sistemasy barada, şu ýurdy nähili şu diktator sistemany nähili gowulyk taraba ütmet üýtgetmeli şoň ýaly soraglar berildi, siz emma bermediňiz-de Döwlet aga.
Bagyşla sözüňi bölýän. Indi Azat. Men öňki prezident we häzirki prezident üçin janymy gurban eder diýýän adamdan şo soragy soramaň manysy barmy?
Ýok. Manysy ýok. Ýöne Bu seredýän halk, şu tomaşa edýän, efiriňize tomaşa edýän, ine menem tomaşa edýän, men garaşýan ştoby şu şu zatlara, şu soraglara jogap bersin. Unda näme çykýar, näme üçin çykýar ony? Eger sorag soraglara jogap berip bilmese şu halkyň nämesine bir göwnüne laýykda. Ine men şo taýyna gaharym gelýär. Ony hemme bilýär şto şu şu diktator sistemanyň nämesi agenti diýilýärmi men bilemok nämesi. Enem ondan başgadam şu ak ak reňklisem bar onuň. Şatlyk gara reňkli. Ak reňklisem bu Düşemow bar. Men o barada soň gürrüň etjek. Bu hemmesi bularam oýun alýan oýun. Ikisem bolmasa şu hökmediň nämesi. Beýleden o şatlyk görkezilýär, hakykysy diýlip. A beýleden görezilýär, o ýok. Näme? Düşemow o edil şu Hökmediň adamy däl ýaly bolup görünmeli. Soň men bir oglan bilen gürleşipdim-de, men şoňa şo soragy berdim, Ine, şo Düşemow barada näme pikir edýäň, onuň, oňa diýdim, näme üçin basyş edenoklar, ine, çykyp gürleýär, aýdýar, näme edýär diýsem, näme diýýär, O diýýär, Düşemow diýýär, kanuny gowy bilýär diýýär. Beýleki men diýdim kanunymy bilemokmy diýdim maňa men çykyş etsem näme etsem diýýän öýdekilere basyş edilýär sto prosent. Ýok diýýär o kanuny bilýär diýýär şonuň üçin oňa diýýär diýenoklar diýýär hiç zat diýenoklar diýýär. Beýleki kanuny bilýänlere näme üçin degýärler onda?
Pikiri şeýle onuň. Indi men bu taýda o oglanyň adyny aýdyp oturmaýyn indi. Hemme tanaýar ony. Utandyrjak däl-de şo üçin.
Indi Azat. Şatlygy. Biz şu ekrana çykaryp, halkyň öňünde şeýdip özara pikir alşyga çagyrmadyk bolsak, şatlygy adamlar gowy tanap bilerdimi? Şatlygyň nämä ukyply, nämä ukyply däl, şatlyk näme etmek isleýär, umuman, näme işleýär, halkyň soraglaryna nähili jogap berýär, Şu kanaldan başga, şu kanaldan başga şatlygyň gatnaşyp sögünmän hiç zat etmän adaty ýagdaýda medeni bir görnüşde diýeliler. Gatnaşyp halkyň öňünde çykyş eden başga bir efiri ýaýlymy bamy?
Ýo men oň düşündim bolýa halk gowy tanasyn näme etsin pikiriňiz dogry ýöne men men ine prastoý adam meň ot öz nämemi aýtsam şatlygyň näme pikir edýä o näme barada gürleýä Bu meniň derdim däl bilýäňizmi, halkyňam derdi däl hut, eger muň ýaly alyp seretse. Halk prostoý adam bilýär şto şo aldaýa, ony tanaýan adam, bilýän adam bilýär şto hal ýurdumyz gül ýaly arkadaga şöhrat diýer tamam. Ýöne halkyň derdi o däl, halk şu şonsuzam gowy bilýär şto şo aýtsyn aýtmasyn ýurduň içinde Bu Şatlygyň aýdyşy ýaly däl, o däl. O her hili suratnameleri goýup, ine diýýär, o Fransiýada, ine Parižde, ine oçurt näme hemme ýerde bar. Haý, oçurt o taýlarda şu pandemiýa sebäpli. Ine, öz arasynda distansiýa saklamak üçin, näme üçin. A bizde o on ýyllap şu Şu Türkmenistanyň haçan şu aýdyň. Bagyşla Azat.
Biziň biziň watandaşlarymyz näme üçin şatlykdan gaty uly zatlara garaşýar? Meselem, ýoluň açylmagynyň haçan açylyp açylmajagyny, pasport meselesiniň çözüp çözülmejegini, umuman şular ýaly zatlary Şatlykdan garaşýar. Şatlyk şu taýda rol oýnasyn dat diýip. Beýleki tarapdanam şatlykdan şular ýalaky rol oýnamagyna garaşýan adamlar beýleki tarapdanam näme üçin şuny efire çagyrdyň diýýärler. Muňa nähili düşünmeli?
Ýo indi Döwlet aga bäş barmak bir däl. Ýöne biziň halk sada bir ynanjaň şu bilesi gelýäýine şu biler bilýämike şu hökmediň adamy bolsa şu bilýändir şu ýol haçan açyljak ýa başga zat şo üçin soraýa soraýalarda. Soraýar bolen, hökümediň adamy, indi hökümediň adamy bolsun ýa hökümediň tarapyndan çykyş etsin, Türkmenistanda oturan ýerinden her zady aýdyp bilermi şol?
Ýok. Ýok, o tarabyna düşünýän, ýöne aýdyp bilenok, ony prekrasny bilýän. Ýöne näme üçin o adamyň gözüni mozolit edip çykýar, ine, şosyna düşünemok.
Näme diýdi? Näme diýdi? Şatlygyň çykmasynyň sebäbi şu. Seret. Şatlyk bilen biziň pozisiýalarymyz aýratyn. Mümkin däl bir bolsun pozisiýamyz. Şoň üçin hem iň soňky efirde Şatlyk näme diýdi? Men seni idi Watan döwüniň hasap edýän diýdi. Men men ýaýlymy kesmedimi? Men ýaýlymy kowup bilýän, kesip bilýän, ýöne etmedim-ä şony näme üçin? Meň halka hormatym bar. Halk maňa bir sorag berse, men elimden geldiginden şoňa jogap beresim gelýär.
Ýa men düşündim. Her kim öz pozisiýasyny görkezsin. Şatlyk, Şatlyk näme üçin efire geldi? Şatlyk efire gelmänkä men baglamankam öňünden ýazýar. Çat diýip ýörite bir ýeri bar staýda şondan ýazýar. Näme? Halky aldatjak bolýan adamlar. Meselem, Geldi Käriz agaň gaty gowy bir analizi bar. Şolar ýaly men analiz berjek şol adamlara. Halk şolara özüni aldatmasyn. Şoň üçinem maňa Men seň platformaňda çykyş edip, halka şuny aýtjak diýdi. Tawa men aýtma diýeýinmi?
Ýok, siz indi žurnalist. Ine şu Türkmenim kanalyny alyp barýaňyz, şu taýda ine hemme islän adam girip bilýär, gürläp bilýär. O dogry zat o. Hut hökmediň adamy bolsun, hut başga näme bolsun ýa başga bir Diňe tezen bolsun tapawudy ýok. Men oňa näme diýemok. Prosta çykýaýne bir halk bir ynanyp näme edip bir sorag berjek bolýa. Oňa adam soň näme diýýä. Eý men diýýä bogusuz soraglara jogap berjek däl o bu ine şuň ýaly gürleýädä ot. Hemem şol soňky çykyşynda näme diýýä, men diýýä, ýollar açylansoň diýýä, şu türkdekiler diýdi, Russiýadakylar diýýä, şo taýa baryp diýýä, şu aktiwist, özlerine aktiwist diýýän, näme diýýänleriň diýýä, kellesine siýip diýýä, men şony wideo düşürip diýýä, ýutuba goýjak diýýä. Hemem şo taýyna meniň gaharym geldi-ä ine.
Näme üçin? Şony edip biljek, edip biler öýdýäňmi sen? Ýok, ed, edibä bilenok, men gep onda däl. O, halk, men aktiwist bolaýyn ýa başga zat bolaýyn, menem halk, dogry dälmi? Ýa men ýa, ýa birnämelere ýa bir o Näme kim olar? Oppozisiýa sumaklara goşulyp göreşemog-a men özümçe göreşýän tamam edibilenimden göreşýän. Menem bilýän şu oppozisiýa sumaklar şu olaryň niýeti başga olaryň öz bähbidi. A bu taýda halk nämesini ýa bir şu maňa bir näme wezipe bersin diýip göreşemok. Şu çagalaryň geljegi üçin näme üçin göreşýär? Şu halkdan şu liboý kim şu hatda şu diktator sistemi barada şu şoňa ýaman niýetde pikir edýän bolsaň, şodam aktiwist. Bu taýda o çykyp ekrana gürledi, hä, aktiwist bu, o bu, oň ýaly zat, men näme edemok-da ine.
Indi. Şo
Şahnameden şu Hawa hawa. Ine şu diktator sistemyndan hemmäm nägile. Ýurduň içindäki şu opşi hemmesi şu togsan bäş prosent halk nägile, dogry dälmi? Indi şu hemmäniňem kellesine siýmeli bolýa-da şatlyk. Şeýle bolýa, dogry dälmi? Döwlet aga.
Oň diýýäni şu halk diýenok ol halk diýenok şu aktiwist şu çykyş edýänler bara özüne aktiwist diýip şolara diýýär ol ol halk nemesinde däl hemmesini bir aýakdan sürseň ýalňyşarsyň men şatlygyň tarapyny tutup aýdýan ýöne men öz düşünişimi aýdýan.
Ha, düşündim men. Ine şu şatlyga şu taýdan aýtjak men, ýa muňa söýtjeýem däl, näme etjek däl. Şatlyk jan, başarýaňmy? Ine men gel Rus Federasiýasynda meni tap, siý kelläme eger başarsaň. Ine tamam.
Ýok, beýle gürrüňe näme gerek bar, Azat? Beýle gürrüňe näme gerek bar? Ýok, bilýäňizmi, gaharym geldi, bilýäňizmi?
Ol ýalňyşdy. Olar ýaly zat halk üçin, halkyň bähbidi üçin, halky goramak üçin, işte, Watanym, ýurdum, eýle-beýle diýip, Hereket edýän, çykyş edýän adamyň olara ýaly zat aýtmagy özüniň kemçiligini görkezýär. Ilki bilen, şu platformany biz adamlara açmasak, şol adamlary tanap bilemzok. Şu günki gün Youtube bolmadyk bolsa, Kimiň kimdigini edil häzirki ýaly biz gowy tanap, seljerip bilmezdik. Şonuň üçin tehnologiýanyň mümkinçiliklerinden peýdalanmaly. Indi ýene bir zat bar. Şatlyk däl. Bar aýdaly, haýsam bolsa bir ilçihanaň işgäri ýa-da hökümediň tarapynda çykýan, çykyş edýän ýa hökümediň tarapyny tutýan haýsam bolsa biri Men seň kanalyňda pikir alyşjak, öz garaýşymy beýan etjek. Aýdylýan zatlara garşy men öz subutnamalarymy, öz garaýşymy beýan etjek diýse. Men näme üçin çykyş etdirmäýin? Näme üçin? Ýok, kanal siziňki, ol siziň öz işiňiz, men hiç zat diýemok oňa. Siz programmany ýöredýän siz şu türkmenim kanalynda şu alyp barjy siz ne çykýan çykar şu şatlyň şatlyň şu kanalda çykyş etmegi seň pikiriňe görä dogry dälde şeýlemi onda ýok dogry ýöne soraglara bir normalny bir jogap bersede ine bir halkan derdine ýar jogap berip bilermiň Meselem, sen bilmeýän zadyňa jogap beribilermiň?
Ýok.
Seret, maňa Watan dönügi diýýä. Şeýlemi? Maňa Watan dönügi diýýä, ýüzüme aýdýa. Watan dönügi, meni tananok. Meniň meň bilen baglanyşykly hiç hili maglumat bilenok. O nädip meni Watan dönügi bolýa? O nemäň Myrat Gurbanowyň Döwlet Baýhan ömri boýunça ýalan sözläp ýör diýişi ýaly bolýada. O tananogam men. Bilenogam men. Türkmen Döwlet aga
şu Myrat Gurbanow diýdiňiz bir näme şu aýtjak bolup ýördüm. Eger mümkilçilik berseňiz şu taýda aýdyp geçeýin. Men şu ine Murat Kurbanow şu ýaşulyny şu DBT-iň liderini sorag jogaba çagyrjak bolýan ýöne onuň öz kanalynda primoý efiri men ony çagyrjak däldi ýa Döwlet Baýhanyň kanalynda ýa Çemen ören ýa başga ýerde DBT-niň öz kanalynda primoý efiri men şu taýda şu Kimine diňleýänler nameleri bolsa şu şu nameni ýetiriň şu meniň ýüzlenmäme. Men Murat Kurbanowy name çagyrýan sorag jogapa. Bu men prowokasionny sorag berjek däl. Men aktiwist hökmünde name edemok halk hökmünde. Patamu ştu maňa adam şu öz meniň öz gürleşýän adamlarym prostoý halk. Şolar dawaý diýdi şu Biziň diýdi soraglarymyza diýdi jogap bersin diýdi. Ýa men bir ine depe dagla dur maňa hiç kim öwredenok bu zady. Özi kän däl dört bäş sorag. Men ýa ertir wagtym bolsa bir wideo zapis çykyş ederin şu Murat Kurbanowa ýüzlenip. Patamuşty onuň özi öň bir çykyşynda çagyranypdy. Men diýdi, lýuboý kim bilen diýdi, çagyrsa diýdi, şoňa diýdi, sorag-jogap, jogaba diýdi, oturjak diýdi. Ine, eger şu hakyky halkyň bähbitine näme edýän bolsa, ine, meň şu çagyr çagyryşymy, teklibim tek teklibimi kabul eder. Eger etmesedem, Ony dalşy bilemok. Öňündem aýdýan prowokasionny sorag däl, näme däl. Şu bolup geçen temalar barada, nämeler barada kän däl. Bu meniň soragymam däl. Bu halkyň soragy. Halk berýär. Potamuşda ine ýazyşýan näme edýän ine şol soraglary dawaý diýdi, şu bilen Murat Gurbanow bilen diýdi, çykyş et diýdi, şu soraglary ber diýdi, biz diňläli diýdi, biz isleýäs diýdi, şo soraglara diýdi jogap isleýäs diýdi. Ine Murat Gurbanow ýaşuly kabul etmeli bolýan. Potamuşda halk isleýär. Tamam. Sag bol Azat. Sesiňi ýapjak ýaňlanmaz ýaly şu taýda bir teswir okaýyn. Soň dowam ederis. Mähriban doganlar, eziz ildeşler ynha şu taýda Şamar Käbe diýen bir tomaşaçymyz teswir ýazýar. Bu gün Moskwada dört türkmen öldi diýýär. Biri gyz, üç oglan. Jemi dört adam. Jesedini diýä Türkmenistana iberip bilemzok diýä. Isleseler iberip bilýäler. Isleseler hemme zat edip bilýäler. Olaň hudaýy, dini, imany hemme zady pul. Şoň üçin. Ynha, hökümediň, diktatorlyk režiminiň öz halkyna, öz watandaşyna goýýan hormaty. Ine, subutnama, başga söze gerek ýok. Indi gaty bir täsin zat bar, tomaşaçylar, mähriban doganlar, indi serediň. Ine, şu ekranda görýän habaryňyzy, maglumatyňyzy okadyňyz, şeýlemi? Bu barada-da men pikirimi aýtdym. Indi ýene şol adam teswir ýazýar, serediň. Ildeşler gowusy birek-biregi obsuždat etmäliň, ýurt barada, bu bolup duran wakalar barada gürrüň edeliň. Munyňyz gyýbat bolýar. Biz näme barada gürrüň edýäs? Halkyň ýagdaýy barada gürrüň edýäs. Daşary ýurtda ýalanjykdan oppozisiýa, aktiwist zat diýip, halky aldajak bolýaň. Ýurtda gannöküşiklik isleýän keseki güýçleň hyzmatkäri bolup, öz haram bähbitleri üçin. Şul adamlardan häzir boluň, özüňizi aldatmaň, ägä boluň, halkym, duzaga düşäýme, diýip, hakykatlary biz aýdýas. Eger, biziň şu edýän zatlarymyz, gürrüňlerimiz gyýbat bolsa, şamar käbä. Seret! Onda seň ýaňky ýazanyňam gyýbat. Onda aýtmaly dälmi hakykatlary? Ynha, sen birnäçe, bir munduň dowamynda däl, birnäçe sekundyň dowamynda biri-biri bilen düýpgöter tapawutly zatlary ýazýaň. Şuňa näme sebäp bolýar bilýärmiň? NKWD-niň biziň aňymyza ýerleşdiren zäheri. Zamykaniýa. Çöp-çalam urýaň. Durnukly däl. Bir duran pozisiýaňda dur-da. Jesetleri ugratmaga pulumyz bar. Hiç posolstwo, hiç kimden kömek ýok. Näme diýeýin? Hakykaty aýtdyň halka ýetirdiň ömrüň uzak bolsun eliň ýüzüň dert görmesin jaýy jennetden bolsun ýoganandan iman baýlygyny bersin Allajan şu keramatly roza aýynda. Artur Arturow aýdýar, Döwletbaý han, eliňizden geldiginden edilmeli işler barada gürrüňdeşdik etseňiz gowy bolardy. Artur ömrüň uzak bolsun. Indi seret. Moskwada bu Rossiýada dört adam öldi diýilýär. Şeýlemi? Pulumyzam bar, ýöne jesetlerimizi naaşlaryny Türkmenistanyň watanyna iberip bilemzok diýýär. Diktatorlyklaryň iň erbet, aýylganç derejede gorkýan zady näme? Hakykat. Siz şu masgaraçylygy, şu biabraýçylygy Şu biedepligini, şu öz halkyna edýän dönükligini, biabraýçylygyny mediaň üsti bilen, metbugadyň üsti bilen paş eden bolsaňyz, paş etseňiz, bütin dünýä, Rossiýadaky metbugada hemme ýere ýetirseňiz nähili bolardy? Şeýdip synanyşyp gören bolsaňyz, ýa-da mundan soň şeýdip synanyşsaňyz? Ynha, öwünýän, gomparýan Türkmenistanyň režimi, Aşgabatdaky režim öz watandaşlaryna eýe çykanok. Indi biz pulam berjek, iberjek biznes üçin uçup duran uçarlar, biznes üçin. A näme ýa-da käbir Adamlaň keýpi üçin uçup dur-a uçarlar. Näme üçin şol uçarlar bilen iberip bolanok şu jesetleri, naşlary? Şu zatlary metbugatda aýtsaňyz, hökman bir çäre tapylar. Gizlemeli däl hakykaty. Göreşmeli. Ata-babalarymyz näme diýýär? Yhlas edip aglasaň, Sokur gözden ýaş gerdiýe. Saklamaň hakykaty, aýdyň. Edil ýaňky jesetleri Türkmenistana iberjek bolşuňyz ýaly, şu hakykaty dünýä jar ediň. Adyňyzy aýtmaga gerek ýok, ýüzüňizi görkezmäge gerek ýok. Şeýdip metbugada, Rossiýada Türkmenistandaky ýaly däl-ä metbugat. Iň azyndan bir azajyk hakykaty aýdyp bolýa. Soňky döwürlerde üns beren bolsaňyz Türkmenistan ile baglanyşykly köp wideolar çykýandyr. Diýmek o taýdada bir kelle döwüşlik bar. Şoň üçin metbugada ýetiriň. Bu kanalda çykyş etmek bilen ýeterlik däl. Bu kanala ýetirmek bilen ýeterlik däl. Siz, esasy wakaň merkezindäki adamlar. Siz özaraňyzda golsuz zatsyz hiç zatsyz metbugat organlaryna ýa bloggerler bar, adam sany, tomaşaçysy köp bolan, şolara iberiň. Mediada, metbugatda näçe köp eşdilip başlasa, mejbur bolarlar. Mejbur bolarlar. Şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Metbugadyň, mediaň güýjüni, täsirini ýadyňyzdan çykarmaň. Şamar käbä. Biz öwrenip bilemzok näme sebäpden biziň ýogalan illeşlerimizi ugradyp bolmaýar şol barada gürrüň aýdyň. Olaň size aýtjak zady bahanasy karantina koronawirus eýle beýle türkmenistanda koronawirus ýoga hawa ýoga baranok ýokuşanok türkmenistanda koronawirus. hökümediň, režimiň açyklamagyna görä, beýannamasyna görä, öňe sürşüne görä, onda diýmek, ýogalan watandaşlaryny ýurda elteni bilenem howp ýog-a. Ýa bu watandaşlar koronawirusdan ýogaldymy? Şamar käbe. Salam aleýkum Türkmenistandan sizlere ýalkymly salam Toyota Senna Waleýkim essalam Orazalar kabul bolsun Mübärek bolsun köp sag bol Ata Watana mukaddes topragymyza dogduk depämize köp salam ömrüň uzak bolsun Watandan bärik salam ýetirip otyrsyň tomaşa edip otyrsyň toýuň daň etsin. Berdişka gepini düşündirip bilenok bratok nirde nädip ölseňem parhy ýok oňa diýä. Indi şeýle bir ýagdaý bar Arturjan. Eger sen dogry görnüşde, dogry motiwde, formatda öz derdiňi metbugada açyp bilseň, ýetirip bilseň, Rasiýaň metbugatlary bar, dogrumy? Bar. Ondan daşary, daşary ýurtda türkmen neşirleri bar. Türkmenistanyň hronikasy bar, Hronika Türkmenistana bar. Sahypasy bar, Hronika TM nokat kom. Ýazyň. Ýazyň. Şol bir wagtyň özünde bu neşir Türkmen inisiatiwasy atly adam hukuklary guramasynyň neşiri, nesip bolsa, Türkmenim kanaly bilen bile wideogepleşikler edip başlajak bilelikde. Täjigül Begmedowaga Türkmen Helsinki fondy, tejribeli adam hukuklaryny goraýjy. Ýazyň Täjigül Begmedowa. Oňum kanaly bar, oňum saýty bar, ýazyň, şu zatlary gürrüň beriň. Hökman adyňyzy, familiýaňyzy, hakyky adyňyzy, kimdigiňizi açyklamaga gerek ýok. Hakykatlar bilinmeli. Hak siz hakykatlary aýdan wagtyňyz gaýtalanmaz ýaly sizden soňkular, şolardan soňkular kösenmez ýaly gowy bolýar. Halkara ýygnaklarda, halkara hasabatlarda orun alýar şo maglumatlar we bulam diktatorlyga basyş döredýär. Şuny ögrenmeli, kollektiw bilelikde dogry, guramaçylykly, hak üçin, adalat üçin hereket etmegi, göreşmegi öwrenmeli. Olam nähili bolýar? gol ýygnama kampaniýasy bolup bilýär. Ýok, men golumam görkezjekkä, adym-familiýamy, hiç zadymy görkezjekkä diýen bolsaň, mediýa çykýaň. Orsýetiň mediýasyndan, Aý, bular Türkmenistany gollap otyr öz bähbidi üçin, üç-bäş manady üçin. Türkmen näme bolsa bolsun diýen bolsaň, halkara mediýa çyk. Iber, Hronika Türkmenistana. Iber. iber Helsinki Türkmen Fonduna Täjigül Begmedowa ýetiriň şuny halkara guramalara diýiň Olar çyky bilmeýän bolsaňyz men häzir ýazaýyn email adresimi doly ýagdaýy maňa düşündirip iberiň men şony gowy görnüşde Edebi dilde men ýazyp ibereýin halkara guramalara. Başga näme diýeýin size, başga nähili kömek edip bilerin? Ina. Meň e-mailim. Habarlaşyň iberiň. Eger siz gönümel ibermekden çekinýän bolsaňyz, anonim ýagdaýda siziň adresiňizem ýok, adyňyzam ýok, hiç zadyňyzam ýok. Pylan ýerden şeýle habar geldi, pylan ýerde şeýle bir ýagdaý bar. Şu ýagdaýy hökman halkara guramalara, halkara media, metbugada ýetiriň diýip, men özüm şony edebi görnüşde halkara guramalara, adam hukuklaryny goraýan guramalara we media, metbugat serişdelerine, ibereýin. Başga men nähili hyzmat edip bilerin size, kömek edip, gollap bilerin? Meň bilýän işim, meniň elimden gelýän iş şu. Biram, ýagşy dileg-doga. Şoň üçin. Biz bolnisadan kowid ýok dokumentini aldyk. Posolstwo aňry jesetleri alanok. Bu gaty aýylganç tragediýa. Öz halkyna ölüsine eýe çykmaýan adam. Şu jenaýaty edýän ölüsine eýe çykmaýandan wara öz ölüm ýagdaýy gaty erbet elhenç bolar gözügyny bolar ne serediňde duruň şolaň günäsini almak indi şu taýda Toyota Senna gaty gowy bir teswir ýazdy halkara guramalar bilmän durmy Döwlet aga halkara gulamalar bilýä dogry aýdýaň Ýöne halkara guramalaryň roly näme? Toyota Senna režimi üýtgetmekmi? Halkyň ygtyýary bar karar bermäge. Halk karar bermeli. Halk netije çykarmaly. Şoň üçin halkara guramalar diňe siziň sesiňizi eşitdirip bilýär. Dogry hereket eden wagtyňyz onda-da ine. Iň bärkisi daşary ýurtlarda Türkmenistanda eden jenaýatlaryndan gaçyp dürli ýurtlara çykan kezzaplar bar, maşennikler bar, jenaýatkärler bar. Şular daşary ýurtlarda Türkmenistanyň hakyky göreşijileri, göreş guramaçylygy döremesin diýip biz oppozisiýa diýen bolurlar. Olaň oppozisiýa däldigi haram niýetli şu gabat gelen adamyň aşagynda ýatyp turup biljegi, islän adam bilen ýorganyň aşagyna öz haram bähbidi üçin girip biljegini doly subut etdiler. Şolaň şu bada çenli eden bütin pyssy-pyjurlyklary belli boldumy? Eliň aýasyndaky ýaly görnüp dur-a. Indi hakyky oppozisiýaň bolmasa, Hakyky görnüşde guramaçylykly hereket etmeseň, aglamasaň, aglamasaň, emzik ýog-a, Toyota sende. Dogry göreşmeli, dogry, dogry guramaçylykly hereket etmeli. Halkara guramalaryň ro nemesi däl ol, wezipesi däl ol. Halkara guramalar diňe araçylyk edip bilýär. Kömek edip bilýär, sesiňi eşitdirip bilýär. basyş edip bilýär. Onda-da siz talap eden wagtyňyz. Ana, talap edip dur halk diýip bilýär. Hiç kim hiç hili talap edeňizok, hiç hili hiç zat etmeliler. Halkara guramalar siziň ýeriňize göreşmeli, halkara guramalar siziň ýeriňize hemme zady etmeli, onnoň hem netije bolmaly. Olar ýaly zat ýok. Şu taýda bir tomaşaçymyz ýazýar, şo Moskwadaky Ölenler, üç erkek adam bilen bir aýal maşgala nämeden öldi diýip soraýar. Dört adam birden şol bir wagtyň özünde öldümi ýa-da bular aýratyn-aýratyn wagtlarda öldümi? Näme sebäpden öldi? Ýol heläkçiliginden öldümi? Ýa hemmesi birden bir ýerde başyna bir betbagtçylyk gelip öldümi? Nähili öldi? Gaty dogry sorag. Sabyr-sabyr. Ömrüň uzak bolsun.

Bu öz işiňiz. Men size ýa Ýok çagyrmaň, ýok çagyryň diýip biljek däl. Ýöne serawnoda ot meň pikirimçe bir näme ýok bir hiç hili bir näle diýle tolk ýokda ot. Halk şondan bir özüniň göwnüne ýa ýa ýa näme eder ýaly şu jogap alyp bilenok. Şu men pikirimçe şoň çykyp bir boş gürläni bilen eý hemme zat gowy ýalan ýene kim näme bank näme pul sorasaň men bankda işlämok bilet sorasa bolýa işlänok hiç ýerde ha näme çykýa Näme üçin ine şu ana hemme zat gowy u bu znaç şol hökimet tarapdan goýulan adam şuň ýaly da ot meň düşünişim şeýle. Nirde işleýäň diýse men işlämok diýýä a özüni görseňiz bir gün daşoguzda bir gün lebapda özäm iminne barýa ine nirde şu name bolan bolsa şu Süleýman diýen şu ýaş oglan öldi, ýatan ýeri ýagty bolsun. Ine şonuň näme trenerleriniň ýanyna baryp näme şondan o interwýu alyp ýa daýy daýzasynyň ýanyna baryp interwýu alýar. Ahaýyp näme üçin şu magazina baryp şu çörege durýan adamlardan interwýu alan ýok. Ow näme üçin durupsyňyz? Näme ýa edere işiňiz ýokmy oçura durupsyňyz o bu. O aýnadan o magazini görezip o bir gepleşikde ine ine magazin diýýär hany oçur görýäňmi o bu o Azat Haýytbaýewi çykaryp görezda şonuň nämelerini ine baýdagy dur Türkmenistanyň ine magaziniň ady ýazyk ulu adamlar oçurda ýok bu montaž. Soň halkyň gahary gelýär. Im takže meniňem gaharym gele. I soň aýdaýa ine Döwlet Baýhan eýle beýle o Murat Razakowlara okşaýanlar ki wapşe men olar barada gürrüňem etjek däl pul alýa ýene kim näme şuň ýaly gep gürrüň däl bu. Indi türkmende bir söz barda Azat, Ogrum özüne otar diýýä, ogrum özüne otar diýýä. Ogruň pikirine görä diýýä hemme kişem ogry özi ýaly diýýä. Orrumsyň pikirine görä diýýä hemme kişem orrumsy diýýä özi ýaly. Pula çokunýan, pula her zady edýän jandarlar üçin, elbetde, özi ýaly hasap edýär-de. Pula satylýan bolsak, pul üçin ylgaýan bolsak, şu wagta çenli köp zady etse bolardy. Näme üçin şu wagta çenli hiç hili subutnama ýok? Özüni satýan, satdyrýandygy ýa-da adam satandygy barada näme üçin ýok? Hä? Ýa gözbagçymy bul adam? Çadylymy bul adam? Arzuw han, biz diňe Şatlygy görýäs, oň arkasynda birnäçe režime gulluk edýänler bar. Ine, Toyota Senna Türkmenistanda Döwlet aga näme üçin hakykatdan gorkýalar elmydama. Hakykatdan gorkýanlarynyň sebäbi bikanun iş edenler esasanam häkimiýeti elinde bikanun ýol bilen, jenaýatçylyk bilen adam öldürip, adam basyp, gözýaş döküp, gan döküp saklaýanlar şol etmişleriniň, jenaýatlarynyň üsti açylmasyn, şo bilinmesin, bilinäýmesin diýip, şondan gorkýarlar. Yzy hapa adamlar hakykatdan hemişe gorkýar. Şoň üçin, biri hakykata närdogry reaksiýa berýän bolsa, Hökman şoň yzynda bir hapalyk bardyr, bir etmişi jenaýaty bardyr. Şoň üçin. Her kimiň özüçe hakykaty ýok. Ýekeje hakykat bar. Olam nähili subut edildi? Ine Geldi Käriz aga. Geldi Käriz ada hakykaty aýdyp otyr. Ýöne Gellikaya Ryzagyň pozisiýasy, topary, hereketi, kanaly başga. Biziňki başga, çemen öreňki başga. Beýleki özbaşdak hereket edýän Garajoglan ýaly aktiwistleň, Azadyň, ýa-da bulaň pozisiýasy başga. Ýöne hakykat bir. Hemmesi bir hakykaty, bir Bähbidi gollaýar. Olam il-günüň bähbidi. Hakykat. Şoň üçin Azat söz sende. Döwlet aga bir prosent zarýadka galdy telefonda ötse gile etmersiňizde öňinden men hoşlaşaýyn bolýaý zildeşler sag boluň Döwlet aga sag boluň Azat onda baky gelýär häzir sag bol taňyr ýalkasyn ömrüň uzak bolsun pikiriňi paýlaşdyň bellikleň pikiriňi tankydyň hemme zadyňy ýetiripdiň